Ngatho cia mwanya mũno makĩria ndamũcokeria wĩroreri wakwa na mũthikĩria wa mũthenya wa ũmũthĩ. Tũrathiĩ na mbere na kũrora ũhoro wĩgiĩ ituĩka rĩa mũthenya wa ũmũthĩ, na no tũrathiĩ na mbere na kũrora ũhoro wa marika. Tũgũtigĩrĩire ũhoro wa rika rĩa Mwangi, Mwangi Mũrira Rwamanduti. Mwangi Mũrira Rwamanduti rĩ, nĩ ũrathi ũcio ndĩrenda gũka gũkindakindĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Na nĩgetha tũmenye harĩa rĩu tũrĩ ihinda-inĩ rĩrĩ, tabarĩra ĩyo ĩngĩtuma nayo ya ikereka rĩa kerĩ rĩ, nĩgetha tũingĩre ikereka rĩrĩ rĩa gatatũ rĩ, nĩ tũkuonete atĩrĩrĩ, atĩ hena rũrĩrĩ rũgoka rwĩna gĩkonde kĩhana kĩa wengere, nĩ Chege wa Kĩbirũ waheana thĩiniĩ-inĩ wa ũrathi, na aheanaga ihinda rĩa ciana iria cingĩamwĩtire guka. igakorwo nĩ maũndũ macio. Koguo rĩ, ndeka ithabu rĩakwa rĩ, harĩa mũthũngũ okĩra rĩ, na athũngũya rĩ, tũhetwo ũgĩ mũingĩ mũno wa kũmenya gũcokia mĩaka ĩyo na thutha, ũkamenya nĩ ha hau heranĩtwo. Tondũ Chege wa Kĩbirũ akĩheana thĩiniĩ wa ũrathi ũcio, Gĩkũyũ erĩtwo nĩ nyoni ya mũnyakatĩ Rũci- rũciaro rwaku rwa ihinda-inĩ rĩu nĩ rũgakorwo rũhĩngĩrĩcanĩte mũno na nĩ rũgakorwo rwĩyogothanĩtie mũno mũno mũno mũno na ndũrĩrĩ ingĩ itarĩ cia rũciaro rwaku we na Tiga mahoire maarie na Mwene-Nyaga mũno thĩinĩ wa riika-inĩ rĩu-rĩ, matigakinyũkia kĩũngai. Magaakinyũkia thutha wao gũcokerera kũmenya ũhoro wa Ngai wa maithe mao. Gĩkũyũ nĩ akenire na nĩ acokirwo nĩ thayũ, no nĩ ambĩte gũtutuara. Nyoni ĩyo ya mũnyaka yakinyia hau, no gũthiĩ yathire. Nake Chege, na nĩwe mũgo wa Kĩbirũ, tondũ Chege etagwo nĩ nyũmba ya- ĩyo kũu a- a- aciarirwo na mbũri rĩ nĩkuo etirwo cege no rĩake gwĩtwo nĩ andũ etagwo mũgo wa kĩbirũ hau nĩ ngwendaga ũnyite rĩrĩa tabarĩra ĩyo ĩngĩ nyuma na mĩguĩ rĩ ngwendaga kũmuonia ũrathi ũrĩa ũthiaga na yuma ĩtatũ Angĩkorwo nĩ kwarathwo ũguo-rĩ, mahinda-inĩ macio Chege ekũrathĩte-rĩ, mũthũngũ nĩrĩo egũkoragwo akĩingĩra. Alice, 18, 18th century-rĩ, 1890 nginya 19 century haha ĩroka kwambĩrĩria-rĩ, nĩho hauma na kĩndũ gĩgwĩtwo barter trade. Barter trade nĩ ya kĩ? Nĩ kuga atĩrĩrĩ, Ithuĩ, niĩ nĩ getha nyenderie ũyũ tũtaraiguana rũthiomi-rĩ, nĩ getha ndĩmwenderie kĩndũ-rĩ, niĩ nĩ getha ndĩmwenderie-rĩ, hegũthiĩ atĩa tondũ tũtiraiguana rũthiomi? Oka oke na mbũri, ũrĩa oke na marigũ, ũyũ oke na ndũma, tũcemanie. Rĩu nĩho ndĩrenda wone atĩrĩrĩ, harĩa hokire kũnyitana kwa andũ, ũrĩa woka na mbũri, ũrĩa oka na ndũma, ũrĩa oka na ngwacĩ na kĩrĩa kĩngĩ-rĩ. tondũ gũtiakĩrĩ ũhoro wa mbeca rĩ nĩho hoka atĩa nĩho hoka ĩyo nĩyo barter trade na hau 18 ĩgĩũka gũthirĩrĩkĩra 18 century ĩgĩũka gũthirĩrĩkĩra rĩ hau na harĩ ũndũ mekire ago a mwena ũrĩa na mwena ũrĩa na mwena ũrĩa harĩ ũrĩa mekire thoko ĩyo nĩgetha gũtikanatuĩke kwĩ mũndũ wainũka na kĩndũ gĩtarĩ gĩake thoko-inĩ ĩyo. Na ũmũthĩ ũyũ kanyamũ ona kangĩndiganĩra kũu thoko-inĩ ĩyo gatihutagio, gatingĩhutio tondũ ũrĩa gwekirwo igongona rĩrĩa rĩekirwo rĩtũraga rĩaragĩrĩria thoko ĩyo nginya ũmũthĩ ũyũ. Koguo ndĩrenda kuga atĩa? Andũ acio nĩo mararehe, makarehe kĩrĩa, we nawe harĩa aiga rĩ, na nĩ ũkwendaga kũinũka na kĩndũ kĩu rĩ, ũgathiĩ ho. ũgathiĩ ũkaiga gĩaku ho, ũrĩa nake-rĩ, ndegũka eheherie tondũ waiga na ndarabatara kũinũka na kĩu-rĩ, na nĩarehire, reke ane ngerekano na mbũri, ũyũ oka na mbũri, nawe woka na mboco, kana woka na mwere, woka na mwere-rĩ, ũtware harĩa mbũri yake ĩrĩ, harĩa amĩohereire-rĩ, na ndigi cia mũciĩ njĩgĩrĩ-rĩ, hau ohereire mbũri ĩyo yake-rĩ, we nawe-rĩ, ũke na ciondo, kĩondo kĩ haha ũguo kĩa mbĩrwa kana kĩrĩa kĩngĩ, ũke na mwere hau na ndarabatara mwere egwĩka atĩ hau arehitha tondũ mũndũ arehaga kĩndũ agacoka agathiĩ hau kando koguo mekwaria na ciĩko agoka we ũgĩtwara nĩ ũkuonete wothĩ mbũri ĩrĩa nĩ iganĩte mwere waku koguo we nawe ũrĩa ũgwĩka ũgwĩka atĩa warehe hau kĩondo kĩu gĩaku rĩ we nake ũrĩa egwĩka rĩ ndekũhutia kĩondo kĩu Harĩ ũngĩ ũrarora akona nĩ ũrenda mbũri no kĩrĩa warehe hau ndũrenda. Akeheria mbũri yake akamĩcenjia position. Amĩeheria tondũ ndarenda kũinũka na kĩu kĩ hau. Ĩyo nĩyo barter trade ĩrĩa harĩa mokire kwambĩrĩria kũharũkanĩra rũciaro rũrũ. Koguo ndĩrenda kuga atĩa mũthikĩ na mwĩroreri? We waiga, we kĩondo gĩaku gĩaigwo hau ũkona mũndũ ũngĩ woka na mbũri akaiga hau. aiga hau mbũri yake rĩ we nawe nĩ ũkwendaga mbũri rĩ ũgoka ũkona mbũri yake nĩ nini ũkagwa ho na kondo kangĩ ga kabĩnĩ kanini ũkarũma tondũ mbũri ĩkĩrĩ nini ũgacoka nayo nake akarora akona nĩ warũma mũno na no ekwendaga kũinũka na kĩndũ kĩu akarega kweheria mbũri ĩyo hau. na akarega kuoya kĩondo kĩu. Ũgacoka ũkarũma ngundi cigana ũna ũgacokia hau, ũgacoka na tũnini. Agoka akoya mwere agathiĩ naguo, nawe ũkoya mbũri ĩyo ũkainũka nayo na kondo gaka ga kabĩnĩrĩ gatikĩrĩ na kamwere kanini karĩa wakĩgayagaya ũkainũka. Hau nĩho rũrĩrĩ rwambĩrĩirie gũkamatana. ũrĩa gĩkũyũ erĩtwo. Mũthũngũ nĩ oka amakũbũbania, nĩ meyohania na ndũrĩrĩ iria o ũrĩa kũrĩ gũtingĩagire gũthiĩ ũguo tondũ ũrathi no mũhaka ũngĩahingire. Koguo ndirauga atĩ nĩ mahĩtirie, ũguo noguo kwarĩ. Arĩa nao megũtahĩtie njohi rĩ, ya mũratina rĩ, githĩ tio moka gũgĩtahĩrwo rũciaro rũu rwa rwa na harĩa? Nĩkĩo rwoka gũtahwo nĩ mũthũngũ. Koguo ngenda kuga atĩa mũthikĩrĩria na mwĩroreri? Mũthũngũ ũcio oka, nĩngũmwĩrĩte, kũrĩa athuri mauga, mũthũngũ no ta Ngai. Kũringana na maũndũ marĩa areka rĩ, marĩkĩrĩria na kuga amwe ao nĩ kũrita rĩ, mauga mũthũngũ no ta, no ta Ngai. No nĩ kũrĩ andũ maugire ũgo nĩũkĩrũkanĩte, aya ũgo wao nĩ wa ũturi wĩ igũrũ mũno. nĩkĩo marorota mũndũ na rũthanju akagwa na nĩ rũracoka rũkahaya mwaki tondũ mĩcinga ya hĩndĩ ĩyo no nginya ĩngĩarutire kamwaki harĩa mbere koguo rĩ ũguo noguo merĩtwo nake rĩ mũgĩkũyũ ũmwe rĩ akiuga ĩhi Andũ aya-rĩ, tiga kũmakio nĩo, mena thakame. Ta reke hiũkie ũmwe. Ũrĩa wahotete gũtunywo mũcinga-rĩ, akĩratha mũthũngũ. Mũthũngũ akĩrereteka akĩgwa. Makĩrwo ũkai. Mũretigĩra kĩ? Tigai kuga mũthũngũ no ta Ngai. Ena thakame. Mũrungu mwene tha-rĩ, ũrĩa tũthiaga mũgumu-inĩ tũkaria nake-rĩ, no akue ta mũndũ ta ũyũ no ure thakame ta ĩno mũndũ ũyũ aura aura thakame o ta yaku ena iniũrũ o ta rĩaku no gĩkonde kĩna mangũ moru mũno mũndũ ũyũ nĩ tũkũhũra na tweherie gũtiagaga ngai ndeninagĩra gũtiagaga andũ a kũmĩrĩria arĩa angĩ Ũngĩcoka ibuku-inĩ rĩrĩ mũthũngũ okire narĩo rĩ, kũrĩ rũrĩrĩ rũkwĩrĩtwo wega mũno, rume harĩa ũkombo-inĩ rũthiĩ kũndũ kũna. Nĩ kweli itarenda gũtarĩria mũno. Na makuhĩrĩria rĩ, ũrĩa warĩ mũtongoria wao rĩ, na nĩwe Mutha mamwĩtaga Mutha rĩ, nĩ oya anake o mũhĩrĩga-inĩ o mũhĩrĩga-inĩ o mũhĩrĩga-inĩ. Ameera, Rĩu thiĩi-ĩ, mũthigaane kũndũ kũu twĩrĩtwo nĩ mwene nyaga witũ-rĩ, tũgaathiĩ-rĩ, thiĩi kuo-ĩ, mũrore ũrĩa kũhaana. Anake eerĩ-rĩ, maathiĩ o, maarora ũrĩa maarora mona, maacoka maingĩra mathaa ma ũtukũ. mĩgũnda-inĩ ya andũ acio. Matua matunda, matua nyanya, matua nyeni irũrĩte mũno, mekĩra harĩa mekĩra. Erĩ tu. Ũmwe egwĩtwo Karebu, na ũcio ũngĩ egwĩtwo Joshua. Macokia riboti njiganu. No harĩ arĩa mataneterera gũkĩa biũ, Makinyagirie riboti mbere, gũtiagaga andũ mekũmakia arĩa angĩ. O na rũrĩrĩ-inĩ rũrũ nĩndĩramenya kũrĩ athuri maramakia arĩa angĩ. Ngiuga ũguo nĩndĩramenya ũrĩa ndĩreka. Kũrĩ andũ marahahũra arĩa angĩ, rĩrĩa rũrĩrĩ rũrenda gũcokerera Ngai wao. Nĩndĩramenya ũrĩa ndĩrauga. acio macokirie riboti ĩtagĩrĩire. Aya magĩkinya na matunda maya, magĩkinya na matharũ maya na kĩrĩa kĩngĩ, indo nduru mũno na thaka mũno cia kũmĩrĩria andũ, mathiĩ mahũre andũ acio mameherie kũu. Aya nao meririe andũ tũraninwo na ciana citũ na hiũ, kũng'eyo tũroka kũng'eyo, tũrarutirwo kũrĩa tũke tũninĩrwo werũ-inĩ, tũthiĩ kũu bũrũri ũcio tũkaninwo. Andũ arĩa me kũu nĩ marimũ ma andũ. Kũrĩ andũ mathũkagia arĩa angĩ meciria. kũrĩ andũ mathũkagia andũ arĩa angĩ tombo na nĩ ta kĩrumi makĩrĩra mũno makiuga ĩhĩ nĩ tũkũhũndũka na kũrĩa mekũhũndũkaga piũ piũ iria rĩkirwo ũguo na rũthanju rĩa mũkana gwekwo ũguo rũĩ rũrĩa mekũringaga rwagĩa njĩra nyũmũ na merorera wega na maitho mao arĩa angĩ makĩninĩrwo iria-inĩ rĩu kana rũĩ-inĩ rũu, arĩa mekũmaumĩte thutha marĩ thũ nĩ maninirwo, na tondũ marauga macoke rĩ, megũcokera ha? Na ũyũ ũkũmatwaraga no arege gũthiĩ na mũthĩgi ũrĩa orotire naguo maĩ magayũkana. Meciria manini, meciria makunderu. Ũmũthĩ ũgĩkũyũ-inĩ ndĩrakĩona no gũthiĩ ũguo, no gũthiĩ ũguo. Meciria makunderu meciria manini, mũndũ no ũrĩa. Andũ acio rĩ, magĩkinya rĩ, arĩa marĩrĩte kũrĩra, marauga ĩhĩ, Ngai nĩ atũcokia okire gũtũninĩra gũkũ. Andũ acio nĩ monirwo nĩ Ngai na mahĩtia manene mũno na makĩninwo andũ aingĩ mũno. Na Ngai akiuga andũ a mĩaka mĩrongo ĩrĩ, arĩa mauma agima, andũ a mĩaka mĩrongo ĩrĩ gũthiĩ na igũrũ, acio gũtirĩ ũgakinya kũu. Tiga anake aya erĩ, acio nĩo magakinya bũrũri-inĩ ũcio. Aya angĩ othe nĩ kũhũndũka ngũmahũndũra. Akĩmahũndũra, magũtigĩtie handũ hanini mũno makinye, akĩmahũndũra akĩmaroria na werũ-inĩ, mariginyũke kĩrĩma kĩu, matũũre werũ-inĩ makuĩre kũu, nĩgetha mathire, tondũ Ngai ti wa itherũ. Naho haha-rĩ, Ngwenda kũmwĩra atĩrĩrĩ, mũthikĩrĩrie na mwĩroreri, ti cia ibuku ngũganaga mũno-ĩ, ndĩrenda gũka harĩ cia ũndũire witũ, ũgĩkũyũ, ũndũire witũ, mahinda marĩa tũrĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩngũka na tabarĩra ĩrĩa ĩgũtũma muone biũ haha nĩho Ngai Mwene Nyaga akĩiguĩte mathaithana marĩa Gĩkũyũ akinyĩirio nĩ nyoni ya mũnyaka. Na nĩ marĩkũ? atĩ njiarwa icio ciaku ingĩkahũgũka cing'ethere Ngai ũrĩa mũmbi wa thĩ ĩno na igũrũ Ngai mwene Nyaga-rĩ, hatarĩ ũndũ ũngĩ magakorwo metigĩirie-rĩ, norĩo rũrĩrĩ rũu, njiarwa icio cikahonerwo nĩ maũndũ. Mathĩna mahana ũũ bũrũri ũyũ harĩ rũrĩrĩ rwa Mũgĩkũyũ. Andũ o acio rĩ makorwo rĩ nũ wamakora nĩ mũthũngũ, nĩho niĩ na nĩndĩmũheire rũgano rwa itimũ, nĩho niĩ nderirwo nĩ mũthuri ũcio akĩnjĩra maithe mao marĩa mauma ho kabere rĩ kũrehirwo mũrimũ uma mũru mũno wa mwĩhare ũhana rũndabana rũrĩa rwa mbũri. Andũ manyitwo nĩ mwĩhare ũcio, na no mũthũngũ warehe ngei icio nĩgetha ciambĩrĩrie gũthũgũna andũ cikĩmonũraga ngothi, andũ methũa mũno. Oho-rĩ, auma na cindano aramenya ya thĩna ũyũ, agagĩgwĩta agagĩkwĩra hũgũka, agagĩgũtheca, agacoka agakũnengera tũmaguta, ndawa ya maguta, ũthi wĩhake. Ũkĩringa thikũ ithatũ-rĩ, ndũrĩ handũ. No wathiĩ kũrĩ mũndũ mũgo wanyu-rĩ, ekwamba gũkũha kaira, agũthaithanĩre na ira rĩu, na acoke eke maũndũ marĩa mangĩ. Nĩũgũgĩ take time tondũ nĩ ũndũ wa mũhobanĩria ti ũndũ oĩ, na nĩ ũndũ wa gũthondekwo nĩ mũndũ. Ũndũ mũndũ arathondeka-rĩ, no aũhonie. Ona maũndũ mangĩ maingĩ marĩcoka moke thutha-inĩ no mũrĩmona, tũtikũmaria mũno. Ũndũ mũndũ arathondeka-rĩ, na ena kĩhonia kĩaguo-rĩ, ndakĩrĩ mbere. Ũndũ ũrathondeka na ndũĩ ũyũ nĩ ũrĩa ũngĩ-rĩ. nĩ ekwĩgia mũno naguo agĩkauma ho. Koguo rĩ, aciari aingĩ rĩ, tondũ mũndũ ũrĩa uma mũtumia wa mũthũngũ nĩwe ũgũthecanaga cindano mahinda macio rĩ, etagwo bibi. Kahinda kau mũthuri akĩnjĩra anjĩraga etagwo, mandagĩtarĩ macio ma hĩndĩ ĩyo metagwo bibi. Koguo atumia akũrũ rĩ, na athuri akũrũ mekugaga atĩa? Ndũgatindanĩre na ago aya aitũ, aya. Hena ago marathondekana wega mũno na nĩ maratheca mũndũ ũkũigua ruo ndagĩka ĩyo no nĩ ũgũcoka ũthirwo nĩ thĩna ihenya mũno. Thiĩ kũrĩa kwa bibi, makamwĩta bibi tondũ matikũhota kuga bibi. Thiĩ kwa bibi ĩ, ũthiĩ ũthecwo ĩ na nĩ ũkũheo tũguta ta tũtũ ndĩraheirwo, thĩna waku nĩ wa kwaũka. Andũ acio-rĩ, nĩo macoka kuuga amwe ao, mũthũngũ no ta Ngai. Amwe ao-rĩ, no-o macoka kũruma andũ ao, ago ao. Mauga ĩhĩ, rĩu tigai gũthiĩ kũrĩa na nĩ kĩrumi. Tondũ woka gũkũ ũgĩthecwo, ũronio arĩa mareka maũndũ mahana morogi, matingĩgũteithia. ngenda gũkwĩra atĩa ngĩrĩ- ngĩ- ngĩamba kũ- gũkinya tabarĩra ĩno ya mũthenya wa ũmũthĩ haha atĩ nĩma aciari acio nĩ makũhũbanio nĩ mũthũngũ ũcio merwo matigathi kuoyũ nao matiga kĩrumi matiga kĩrumi rĩ kĩrumi gĩgwĩka atĩa kĩrumi hatirĩ ũndũ ũngĩ gĩgwĩka gwaikara ihinda inene mũno gũtarĩ na andũ mangĩteithia rũrĩrĩ marĩ itungati marĩago a Ngai gwaikara ihinda rĩu. No mĩrimũ nayo ndĩkiuma mĩingĩ, ndwari ici tikiuma nyingĩ tondũ andũ nĩ mekũrangarangĩrĩte, mĩrimũ ĩgagĩthondekwo kũrĩa mathibitarĩ-inĩ. Rĩu rĩ, mahinda-inĩ maya tũrĩ nĩho ndĩrenda gũka atĩrĩrĩ, ndwari nĩ nyingĩ irabatara mũndũ ũrĩa nĩgetha akuonie harĩa we ũtereire ikinya, ũgacoka ũgathiĩ kũrĩa kwa bibi arĩa reke ndĩmete bibi nĩ thibitarĩ, wathiĩ kũrĩa ũkerwo coka na mũciĩ, wacoka na mũciĩ ũrĩa nĩ mwagirĩtio gũthiĩ na ndũthiĩ, na ningĩ rĩ angĩkorwo nĩ ũramenya kũrĩa nĩ kũru rĩ na gathakame kau ũrĩ onako rĩ ndũthiĩ, waga gũthiĩ ũgũthiĩ atĩa? Rĩu rĩ ũgakĩona maũndũ marĩa marahĩtana rĩ marahĩtana tondũ nĩ kwarathĩtwo no nĩ tũrĩũka na tabarĩra ĩngĩ nĩgetha tũmenye atĩrĩrĩ, kĩrigica gĩkĩ rĩ, tũkwĩrigicũra atĩa? Tũkwĩrigicũra atĩa kĩrigica gĩkĩ? Tuona kanya kangĩ rĩ, nĩ tũgũkinyũkia nĩgetha tũmenye atĩrĩrĩ, arĩa mena kĩrumi gĩa gũthiĩ kũu rĩ, kũngĩkwo atĩa? Arĩa mena kĩrumi gĩa kũgũrana na ndũrĩrĩ ici cierirwo rĩ, tondũ aciari amwe nĩ makiugire rĩ, kĩngĩkwo atĩa? Arĩa merirwo tũtikarĩanĩra na aya nĩo magũtũragaga twĩ mũtitũ-rĩ, kũngĩkwo atĩa? He maũndũ maingĩ mũno marĩ haha tũtanamahutia maingĩ mũno ihinda-inĩ rĩrĩ nĩgetha twambĩrĩrie tũkinyũkithanie nĩgetha mũmenye atĩrĩrĩ, tũtigĩtie ha kumĩra mũtondo-inĩ ũyũ twokire tũgĩthecererwo nĩ mumũ nĩ iria ũyũ. Nĩ ngatho mũno na nĩ ngatho mũthikĩrĩria. Niĩ nĩ ngugĩte ngĩambĩrĩria tabarĩra ĩno, njĩtagwo Kamau wa Mũnyinyi, na ndĩ mũmbũi wa mbarĩ ya Ngoru. Ambũi no ethetheria. Rĩu rĩ, o kinya rĩrĩa Mwene Nyaga akenda tũgomane ihinda-inĩ rĩngĩ rĩ, thiĩ na wega, tigwo na wega, itikagĩre ithuĩ twĩ karĩko tũkagomana, na nĩ ngatho. Nĩ ngatho.